He pono, he pai te Atua ki a Iharaira, ki te hunga ngākau mā. Ko ahau ia wahi iti kua tā pepa oku waewae, me kotahi kua paheke oku takahanga i hai hoki ahau ki te hunga whakahī, I toku kitenga i te tangata hara e kake ana, kāore hoki he whakawhiringa a te mate i a rātou e maro anō ō rātou uaua. Kāore ngā mea whakapouri tangata e pā ki a rātou kāore anō rātou e whiua tahitia me te mana tangata. Nā reira anō he hei te whakakāke e awhina i a rātou, anō he kākahu te tutū e hipukina nei rātou. Pupuhi ana ō rātou kanohi i te ngako, nui ake ngā mea i a rātou i a ō rātou ngākau i hiahia ai. Whakahei ana rātou e kōrero kino ana mō te whakatoi, kei runga noa ake ā rātou kōrero. Tutuki tonu tō rātou māngai ki ngā rangi, e kōpikopiko ana hoki tō rātou arero i runga i te whenua, Koia tōna iwi e hoke mai ai ki konei, ā, e whakawhiria ana he wai mō rātou ki tonu te kāpu. E mea ana rātou mā te aha e mātau ai te Atua, he mātauranga koia tō te Runga Rawa, nana ko te hunga kino tēnei. kei runga tonu i te whenua rangatira, hua ana o rātou taonga e pono e maumau tāku mea i toku ngākau ki a mā, taku horoi hoki i oku ringa ki te ara o kore. Whiua ana hoki au i te roa o te rā, whake ana i ngā taka tō me i kī au ka pēnei tāku kōrero, Nā, e tinihanga ana ahau ki te whakatupuranga o au tamariki. Taku meatanga ki a mātou ria tēnei, ka kite ahau he mahi whakaahuahua rawa. Tae noa ahau ki te wahi tāpu o te Atua, katahi ahau ka mohio ki tō rātou mutunga, he pono e whakatūria rātou e koe ki ngā wahi pāhekeheke, Whakataka ana e koe ki te ngaromanga anō te panga whakareretanga o tō rātou hunanga kua pau rawa i ngā wehi. Ka rite ki te rekanga kanohi ina ara ake te tangata, tau whakahawea ki tō rātou āhua e te Ariki ina ara ake koe. Nā mamae noa iho tōku ngākau a hokihoki ana ōku whakapatumanua He whakaaro kore hoki ahau e kūware, me te mea he kīrehe ahau i tōu aroaro, ahakoa rā, kei a koe tonu ahau. E puritia ana e koe toku ringa mātou, mā tōu whakaaro ahau e ārahi muri iho ka riro ahau i a koe ki te kōroria. Ko wai hoki toku i te rangi ko koe anake, kaore atu hoki oku i te whenua e hiahia ai ko koe anake. He mo iho oku ki koki ko me toku ngakau ko te Atua ia te kaha o toku ngakau toku wahi ake ake. Nā, ko te hunga e mamao atu ana i a koe ka mate, ka ngaro i a koe te hunga pūremu, ka toe e whakarere nei i a koe ko au ia he pai ki ahau te whakatātā ki te Atua, kua waiho e ahau te Ariki, a Ihowa hei whakawhirinakitanga mōku, kia whakapuakina ai ahau au mahi katoa, E te Atua, he aha e panga ai mātou e koe ake ake? He aha e pōngere ai tōu riri ki ngā hipi o tōu mara? Mahara ki tōu whakamininga i hokona e koe i mua, i utu e koe e iwi mō tōu kāinga tupu, ā, ki tēnei mounga hiona e nohoia nei e koe. Hiki ake u waewae ki ngā whakanga romanga e mau tonu nei, ki ngā mahi kino katoa a te hoariri ki te wahi tāpū. Kua hamama nei ōu hoariri i waenganui i ōu whakamininga. Kua whakatūria e rātou a rātou kara i tōhu e rite ana rātou ki ngā tangata i hapai ana i te titaha ki te pui a rākou. Ināianei ia e tuketuke ana i rātou ōna mea whakairo, pakaruhia iho ana ki te tītaha, ki te hama, kua taua tauwahi tāpu ki te kāpura, kua anua i a rātou te nohoanga o tōu ingoa, kei te whenua e tākutu ana, i mea tō rātou ngākau, me whakangaro rātou e poto ake kua tahuna e rātou ngā whare huihuinga, Ka tō o te Atua i te whenua, kāore mātou e kite i ō mātou tohu kāore atu e poropiti kāore hoki tētahi o mātou e mātou ana kia pēhea ake te roa, e te Atua kia pēhea ake te roa o te tawai a te hoariri, ka kōhuku hū tonu rānei te hoariri ki tō ingoa ake ake, he aha i pepeke ai tō ringa e tō mātou, unuhia i roto i tōu roa, whakamōtitia a rātou. Ko te Atua ia toku Kingi o Tuaiho e mahi whakaora ana i waenganui i te. Peruhānau, nā Tukāha i waiwai te moana pakaru ana i a koe, a Mātenga o ngā Tarakona i ngā wai. Mongamonga noa i a koe, ngā matenga o Rewatā, Hoatu ana i a koe he kai mā te iwi o te koraha, wāhi ai koe te puna me te roma mīm ake i a koe mā awu hurui. Nā te ai te pō, nau i whakarite marama me te rā, nau i whakatū ngā rohe katoa o te whenua, te roumate me te hōtoke, he mea whakarite ēnā nau. Kia mahara ki tēnei kuatawai te hoarere e Ihoāku a Kohukohu te hunga pōauau ki tōu ingoa, Kawe tukua te wairua o te kukupa ki te kīrehe, kei te wareware ake ake ki te whakamininga o aua rawa kore. Whakaaroa te kawenata kua keke hoki e ngā wāhi pouri o te whenua i ngā nohoanga nanakia. Kei hoki whakamā mai te tangata e tukinotea ana kia whakamoemititia tōu ingoa e te ware e te rawa kore, E ara e te Atua tohe a toutou he mahara ki ta te tangata apo auau ta wai ki a koe e apu noa te ra kei wareware ki te reo ou hoariri e kake tonu ana te ngangau a te hunga e whakatika ana ki a koe. Ka whakawhetai tonu mātou ki a koe e te Atua, ka whakawhetai tonu mātou kei te tātā mai hoki i tōu ingoa, e kōrerotia ana e te tangata ōu mahi whakamiharo. Ka kite e ahau te wā e rite ana ka tika taku whakawā, Pūteretera noa iho te whenua me ōna tangata katoa nāku i whakaatu ōna pou. He rā. I mea ahau ki te hunga whakakāke, ka tērā te whakakāke. Ki te hunga hara anō, kaua e whakaarahia te. Haona, Kaua te koutou haona e whakaara ki runga kate te whakamaro i te kāke ina kōrero. Nō te mea kāhore he aranga i te rāwhiti, kāhore i te auauru, kāhore hoki te tonga. Ko te Atua te kaiwhakawā, ko uh, tau e whakairitia iho ana i a ko tērā e whakaarahia ake ana. Kei te ringa hoki o iho he kāpū, wā, huka tonu te wainu ki tonu whakananu rawa hei ringihanga mana. Ko ngā manga ia me te hunga kino katoa o te whenua a tātou e inu. Ko Ahu ia ka kauwhau tonu, ka himene ki te Atua o Hākopa, ā, ka kōtea Ahu ngā haona katoa o te hunga kino, ka whakaarahia ake ia ngā haona o te tangata tika. e mātauria ana e te Atua i roto i Ahura, he nui tōna ingoa i roto i a Iharaira. Kei Harema hoki tōna tapenākara, kei Hiona tōna nohoanga, i whati i a Iharaira ngā pere o te kōpere Te whakangungu rā ko te hoare me ngā mea mō te whawhai, he rā. Tērā atu tō korōria tau nui i tō ngā maunga kirehe, kua pāhuatia te hunga ngā koutoa moe, ana rātou i tā rātou moe, kīhai anō e whai ringa tētahi o ngā māroherohe. Nā tōu whakatū pēhupehu e te Atua o Hākopa i parangia ai te hariata me te hoiho e te moe. Ko koe inā ko koe e wehingia ko wai hoki e tū ki tō aroaro inā riri koe, nau i rāngu noa iho ai te whakawā i te rangi. Wehe ana te whenua whakariri kākau ana i te aranga ake o te Atua ki te whakawā ki te whakaora i te hunga maha ake katoa o te whenua, he rā, he pono ka whaikororia koe i te Riri o te tangata, mou anō i whitiki te taenga o te riri. Ka puakina te kupu, taurangi, ki a Ihoa ki tō Atua, ā, whakamana hoki e te hunga katoa i tētahi taha anga, i tētahi taha mauria he hākare, ki a ia ka tika hoki te wehi ki a ia, mana, e poro atu te wairua o ngā rangatira e mātakūrea ana i ia i ngā kīngi o te whenua. Ki te Atua toku reo e karanga nei ahau, ki te Atua toku reo. A tērā e tahuri mai tona tāringa ki ahu. I rapu ahau ki te Ariki i te rā o toku poure maro tonu toku ringa i te po kihai ano i pepeke, kihai toku wairua i pai kia whakamarietia e mahara ana ahau ki te Atua. E pouri ana kai te whakaaroaroa ngaro iho toku waira, wairua He rā, e puritia ana e koe oku kanohi kia mataara tonu he pouri ahu te ahei te kōrero. Ka hoki oku whakaaro ki ngā rā onamata ki ngā tau o tua iho e whakamahara ana ahau ki taku waiata i te pō. E kōrero rerorero ana ki toku ngākau e rapurapu ana toku wairua. Tērā rānei te Ariki e panga tonu ake ake, a heoi anō rānei i ana mana kōhanga mai, Kua kāore rānei tana mahi tohu mō āke tonu atu? Kua whate rānei tana kupua āke āke? Kua wareware rānei te Atua ki te atawhai? Kua rere rānei i a atu tākina atu ana e ia tona aroha? He rā. Nā ka mea ahau ko toku ngoikore tēnei, otirā ka mahara ahau ki ngā tau o te ringa mātau o te runga rawa. Ka mahara ahau ki ngā mahi a Ihowa, ai, tā ka mahara ahu ki ōu mea whakamiharo o tua iho. Ka whakaarokia ahau ki ōu mea tanga ki tā Karākou i ōu mahi, e te Atua e wahi tapu tou ara. Ko wai te Atua nui hei rite ki te Atua? Ko koe, te tua mahi nei i ngā mea whakamiharo a kua whakapuakina e koe tou kāi i waenganui o ngā iwi. Hokona ana te toku ringa tauiwi, ngā tama a Hakuna rawa ko Hohepa, he rā, I kite ngā waea i a koe, e te Atua, i kite ngā waea i a koe, mataku ana i oku anō ngā rīrē, ringihia ana he wai i ngā kāpua, mm, ana te haruru, e ngā rangi, rererere ana au pere, i roto i te āwhiowhio e haruru o tōu whatitiri, mārama noa te ao, I ngā uira wiri ana te whenua oioi ana te moana tou ara i ngā wai nui tou huarahi e kore anō e kite ou takahanga. He mea arahi e koe tauiwi anō he kahue ara e te ringa o Mohi raua ko Arona. Kia anga mai te tarange e toku iwi ki taku ture. Tāhuru mai a koutou taringa ki ngā kupu a toku māngai. Ka puaki te kupu whakarite e toku māngai, ka kōrero te ia e hou ngā mea ngaro ona mata. I rongo nei, i mātau nei tātau, i kōrero ai hoki o tātau mātua ki a tātau. E kore e huna e mātau i a rātau tamariki, me whakaatu ki tō muri Ka tupuranga, ka whakamoe mīti ki a Ihoa me tona kaha, me ana mahi whakamiharo i mea ai ia. Kua pumoe hoki i a ia he whakaaturanga i roto i a Hakopa, kua takoto e Ture i roto i a Iharaira whakahaua mai, Anei ia tō tātou tupuna kia whakaakona ki ā rātou tamariki. Kia matauria ai e tō muri whakatupuranga e ngā tamariki e whānau, e ara ake a mua mō tā rātou whakaatu ki ā rātou tamariki kia ū ai tā rātou tūmanako ki te Atua, kei wareware hoki ki ngā mahi a te Atua, engari kia mau, kia ana whakahou. Kai rite hoki ki ō rātou tupuna ki te whakatupuranga whakakēkē tūtū ki te whakatupuranga kīhai nei i whakatikatika i tō rātou ngākau kīhai hoki i ū tō rātou wairua ki te Atua. He hunga mau patu ngā tama a Eparaima i hunga hāpai kōpere. Heoi tā huri ana rātou i te rā, o te tātauranga. Kīhai i puritia e rātou te kawenata a te Atua, kīhai anō e whai kite haere i Tana ture. Heoi, kua wareware ki Ana mahi me Ana mea whakamiharo e whakakitea e Ia ki a tātou. He mea whakamiharo Ana mahi i te aroaro o rātou tupuna i te whenua o Ihipa i te parai o Tuana, Tapahia ana e ia te moana a Meinga ana ra tu ki a White, tu aake i a ia nga wai ano he puranga. E mea arahi ratou e ia i te awa toa ki te kapua, i te roa hoki o te po ki te marama o te ahi. I wahea ia nga kohatu i te koraha, a me te mea no nga rere nui tana wai he inu ma ratou. Puta mai ana ia he awa i roto i te kamaka, Meinga ana ngā wai ki a Heke anō he wai puke, heoi ka hara anō rātou ki a ia whakatoi ana ki te runga rawa i te koraha. Nā, kei te whakamātauta tō rātou ngākau i te Atua kei te inoi kai mā tō rātou hiahia. I kōrero kino ana rātou ki te Atua i mea e ahai rānei i te Atua te taka he tēpu ki te koraha, Nana ko tana pātunga i te kōhatu ka pakaru mai te wai. A puke ana ngā awa, e taea ano rānei e ia te hōmai taro, e pai rānei? I a ia he kikokiko mā tana iwi, nā ko te rongoongo o Ihowa nā e kariri. A toro ana te kāpura ki a Hākopa, puta ake ana te riri ki a Iharaira. Mō reira a kihai i whakapono ki te Atua kihai ano i whakawhirinaki ki tana whakaoronga. Nāna nei hoki i whakahou ngā kāpua i runga i whakatuwhera ngā tātou o te rangi. Whakakaua aina iho te mana ki runga ki a rātou he kai, homai ana hoki e ia te witi o te rangi mā rātou. Kai ana te tangata i tā te anahera, ka i tukua ia he kai mā rātou, ā, mākona noa, whakahokia Whakao hokia e ia te marangai i te rangi, i takina anō te tōngā e tōna kaha. A whakaoa aina iho e ia te kikokiko ki a rātou anō he puehu, he manu whai pākou anō he one nō te moana. A whakangahoretia iho e ia ki waenganui i tō rātou puni ki ō rātou nohoanga ā-tāwhiao noa, nā kai ana rātou tino mākana o tuku Tukua hoki e ia ki a rātou tā rātou i hiahia ai. Kīhai rātou i ngaruru ki tā rātou i hiahia ai, ai roto tonu tā rātou kai i a rātou māngai, nā ka pā te riri o te Atua ki a rātou, a pātua iho e ia te hunga te tere o rātou e piko ana i a ia ngā taitaimariki o Iharaira. Ahakoa pā katoa tēnei, ehara anō rātou kīhai anō e whakapono ki ana mahi whakamīharo. Whakapaua ai e ia o rātou rā, ki te horehore o rātou tau, ki te pota tā, tā, tū. Ka patua rātou e ia nā ka rapu rātou i a ia, ka hoki kā ui wawe ki te Atua. Ka mahara hoki ko te Atua te rātou kōhatu, ko te Atua, ko te Runga Rawa tō rātou Kaihoko. Otiia kai te patepate o rātou māngai ki a ia te kāna ō rātou arero ki a Ia, kīhai hoki tō rātou ngākau i tika ki a Ia, kīhai anō rātou i ui ki Tana kawenata. Ko Tana ia he aroha, e hīpokina ana e Ia te hē, kīhai anō e whakangara, whakangaro, āi rā, he maha ana whakahokinga iho i Tōna riri, ā, kīhai i oho katoa Tōna riri. He mahara hoki ia e kikokiko nei rātou he hou e pāhuri atu ana, āe kore e hoki mai, anō te tini ō rātou whakatoinga i a ia i te koraha, ō ā rātou whakapouritanga i a ia i te tahora, hoki whakamuri ana rātou whakamātautau ana i te Atua, whakatoia ana e rātou te mea tāpu o Iharaira. Kīhai rātou i mahara i tōna ringa ki te rā i whakaorangia ai rātou e ia i te hoariri. Ki tana mea tangi i ana tohu ki Hipa i ana merekare i te parai o a Tuana. I puta ke ai ia ia o rātou awa hei toto me o rātou manga wai te inu ai rātou. I tonoa ai e ia te huihuinga nā mū ki a rātou a pau i ho rātou he poroka i huna ai rātou a hoatu ana i a o rātou hua ki te moka me to rātou māuiui ki te māwhitiwhiti. Whakamātea ana i a rātou waina ki te whatu a rātou rākau i kōmora ki te haupapa. Tuku ana ia e rātou kararehe mā te whatu a rātou kāhue mā ngā uira. I tuku a whakareretia e ia ki a rātou tōna riri, āritarita werewere me te raruraru. He whakaeke nā ngā anahera kino, whakatikaia ana i a hea rā mō tōna ririki hai tohungia tō rātou wairua kei mate, otīā tukua ana i tō rātou orā kei te mate uruta, Nā Pātua i hoe i a ngā mātāmua Īhipa te muanga o tō rātou kāhe i ngā tēnete o Hama, otirā arahina ana e ia ana anake tangata anō he hipi, whakahaerea ana rātou e ia i te koraha anō he kāhue. Nā, ka arahina a Marietia rātou e ia te wehi rātou ko ō rātou huarere, ia taupōkina iho e te moana, nā, ka kawea rātou e ia ki te rohe o tōna wahi tāpu ki tēnei maunga, i hokona nei i tōna mātau, peia ana e ia ngā tauiwi o tō rātou aroaro, a wehe ana e ia he kāinga mō rātou ki te aho, kua nohoia iho ngā hapū o Iharaira ki ō rātou tēneti. Heoi, Ka whakamātauria, ka whakatoia e rātou te Atua, te Runga Rawa, kīhai hoki i mau ki ana whakaaturanga. I hoke whakamuri ana mahi hianga ana, pērā ana me ō rātou mātua. Parore ki ana rātou, he pērā me te kōpere tinihanga, nā kō rātou wahi tiketike he whakapātaretare i a ia kō rātou whakapākōkō. I mea ia ki a Hahe, I te rongongo o te Atua ka riri, ka tino whakaarihariha hoki ki a Iharaira. A mahue ake i a ia te tapenakara, a Hiro te teneti i whakatūria e ia ki waenganui i ngā tangata, a tukua ona, ana ai ia tona kaha, i whakarou tona kororia ki te ringa o te hoariri. I tukua atu. Anō e ia tana iwi, mā te hoare a e riri ki tōna kāinga tupu, Boak ake ā rātou taitama i te ahi, kīhai anō ā rātou kōtiro e mare nā te ai, hinga ō rātou tohunga i te hoare, kīhai hoki tangi ā rātou po aru. Nā ka maranga te Ariki anō ko tētahi i te moe me te tangata ka hae hamama ana i te waina, Apa atu e Ihowa i ā muri o ōna hoarere meinga nā rātou e ia hei taunutanga mō āke tonu atu. I whakakāhore anō ia ki te nete a Hōhepa kīhai whiriwhiri i te hāpu a Eparaima. Heoi ko te hāpu o Hura tana i whiriwhiri ai ko Moungahiona tana i aroha ai. Whakatūria ana e ia tōna wāhi tāpu ki a pērā me ngā wāhi teitei me te whenua i whakapūmautia e ia mō āke tonu atu, whiriwhiri, whiriwhiri anō e ia e Rawiri tana pononga i mea tango nāna i ngā kāinga hipi. Mauria ana mai e ia i te whai i ngā hipi whakaere i whāngai i a Hakopa i tana iwi, i a Iharaira hoki i tona kainga tupu, a rite tonu ki te tapatahi o tona ngakau tana whangai i a ratou he arahi mohio hoki ta tona ringa i a ratou. E te Atua kua tae mai nga tauiwi e ki tōu kāinga tupu kua noa i a rātou tōu temepara tāpū, kua waiho a Hiruharama ki a Purangakou ana. Ko ngā tinana mate o ōu ponanga kua hoatu e rātou he kai me ngā manu o te rangi ko te kikokiko o tōu hunga tāpū me ngā kīrehe o te whenua, ko ō rātou tōtō ringihia āke e rātou anō he wai ki ngā taha o Hiruharama, kāore hoki he tangata i tanu i a rātou. kua waiho mātou hei tāwainga mā o mātou hoa i ka tanga mā te hunga i tētahi taha, i tētahi taha o mātou, ki pēhea te roa i hoa e rire tonu rānei koe ake ake, he ngiha tonu rānei tou haeme, he kapura? Ringihia tou riri ki ngā tauiwi kāhore nei e mātou ki a koe, ki ngā rangatira kāhore nei ka ranga ki tou ingoa. Kua pau hoki a Hākopa i a rātou kua ururua i a rātou tono noho ngā kawa rā e maharatia ngā kino o a mātou tupuna ki a hohorotou aroha ki a mua i a mātou kua whakaititia rawatia hoki mātou āwhia nā te a mātou e te Atua o tō mātou whakaoranga kia whakakororeatia ai tō ingoa Ka orangia mātou hīpukina hoki o mātou hara, he mahara ki tō ingoa, ki a mea koia ngā tauiwi. Kei hia tō rātou Atua kia kite atu mātou e mātau ana ngā tauiwi ki te whakatakinga i te tōtō o au pononga i whakahēkea nei? Ki tae atu ki tou aroaro te auē i a te herehere kia rite ki te nui o tou kaha tou whakaora i te hunga e meatia ana kia mate. Takiwhitutia atu te utu e ua atu e koe ki nga uma o o matou hoa mo ta ratou tawai e tawai nei ratou ki a koe e te Ariki. Pēnei, ka whakawhētai mātou tauiwi i ngā hipi hoki e he para nei koe ki a koe ake ake. Ka whakakitea e mātou e whakamoemuti ki a koe ki ngā whakatupuranga kā tō. Tāhuri mai tō taringa e te he para o Iharaira e arahi nei i a Hōhepa anō he kāhui e hipi, whiti mai koe i noho mai, Nā, i waenganui i ngā kerupi mā, whakaoho, oho ki a Taukaha i te aroaro o Eparaima, o Pine, a Mene, o Manahi, a haere mai ki te whakaora i a mātou, whakahokia ake mātou e te Atua, kia mārama mai tōu mata, ā, ka oroa mātou. E Ihowa, e te Atua o ngā mano, kia pēhea ake te roa o tōu riri ki te inu i ā tōu iwi, kua whangaia, whang, Whangaia mai e koe he roimata, he taro mā rātou he nui hoki te mehua roimata, kua homai nei e koe kia inumia e rātou kua meinga mātou e koe he tō tohetanga me ō mātou hoa, hei ka taina ana mātou e ō mātou hoariri, Whakahokia ake mātou e te Atua o ngā mano, kia mārama mai tōu mata, a ka ora mātou, i māua mai e koe he waina i Ihipa, ka oti i a koe ngā tauiwi te panga, na whakatokia iho e koe, whakapaia e koe he tūnga mona, nā, ka ahu ōna pākiaka, a ka kapi te whenua, tau marumaru ana tōna ata ki runga ki ngā pokepoke, ko ōna manga rite tonu ki ngā hita a te Atua. i tautotoro atu ōna manga ki te moana, ōna rara ki te awa. He aha e pakaruhia ai koe ōna tai e pa ki raro? Kia kōwhakewhakea ai e ngā tangata katoa e tika ana i te ara, mongamonga noa i te poaka toa o te ngahire, e kainga ana e te kire he mohoao o te parai, tahuri mai anō e te Atua o ngā mano e inoi atu nei mātou. Titiro iho i te rangi, kia kite mai koe ka toro mai i tēnei waina, i te rā koe i whakatoke e tōu mātou i te manga hoki i meinga e koe ki a pākare mōu. Kua pau i te ahi, kua tuaina ki raro, Ngaro, i hora atu i te riri o tu mata, waiho tou ringa i runga i te tangata o tou matou, i te tama a te tangata i whakakahangia e koe mou, penei, kore matou e hoki atu i a koe, whakaahurangia matou, a ka karanga matou ki tou ringa, ki tou ingoa, whakahokia ake matou e Ihowa, e te Atua o nga mano, kia marama mai tou mata a ka ora